Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Le kgone ke rata gore re dire reading ya rena for weekend e re lego mo go yona. Ke na le dikarata tše 8 mo go nna gomme ke tlo bala ke tlo dira reading ka tše 4 tša mathomo ka kgona ke dira tše 4 tša bobedi a re bone gore na mafelo a gago a beke a tla sepela ka sebopego mang ke na le the three of wands ke na le the chariot in reversal ke na le the lovers ka buša ka ba le medicine mother a re wena a re ona your inner knowing Okay. Um, go ya ka reading ye key ka mokgwa mangwele wa go botjang ka gona ke gore ke nthela ba reng wena ba re ko dumela mo epathutsi a go lehumo le le tšwago gaufi ee dilo tša di sepela gabotse o gare wa šoma le e le gore tše dingwe a di sepele gabotse eupša wa leka ka mekgwa e mentši so ntho e badimo ba go botjang yona ke ntho la gore O tsebe gore dilo di ka se no phetha, kore dimpho di ka se no tla mo go wena, lehumo le ka se no tla mo go wena o dutše fela o sa eme ka maoto wa šoma wa dira se sengwe. So ba go encouragea gore o se ka wa ke limita, o se ka ema mo o leng gona, leka go ithuta dilo tše dingwe gape, try some more things, akere o se ka ba more comfortable. mo spacing se o lego mo go sona o kgethile gore o šoma mošomo mo itseng and then o ba too comfortable mo mošomo wa gago ga o nagane gore okay mara nka studiša eng eng ka tšwetša thuto tša ka pele goba le ke sa studiše nka applyela mmereko mongwe gape kae kae kae kae gore ke kgone go hwetša more knowledge more experience ke nthela gore o seke wa ke limita O ka hwetša le o na le business le gona, o ska hwetša le gore let's say o na le business e le gore ke spaza shop ka mo gae ka moke a kere and then o no rekiša dijo di-normal foods tše e le gore no tla re reka marotho jwalo le jwalo so ba go botsa gore o ska ema wa ema mo e leng gona o ska ke limita go na le tše dintši e le gore ka di dira tše le gore ka o tlišetša dimpho ka di ka o tlišetša lekhumo ka bophelo ba gago O gopole gore Mangele a rena le ba bolela ka lehumo go ya ka bona ga ba bolela ka lehumo ga ba bolele ka ntho ela gore kgotse motho a nna ka ra ntlo upstairs a ne tšhelete di ntšhintšhintšhi no lehumo la ona le tla ka tsela tše dintšhi ee le ka nna la, la, la, la, la, la involva le tsone tšeoe bo ba bangwe lehumo la bona ga la involve le tšeoe as long as wena le mo o dulang gona go ya ka bona ke lehumo ke dimpho tše ba o fileng tšona as long as wena le tšhelete ya go reka dijo ke lehumo go ya go bona go ya ka bona sorry go ya ka bona mm. so wena o tlo appreciate se ba o fang sona o ntse o tswela pele o kgopela for more e go botlhokwa gore o kgopele more blessings di tle mo go wena a se gore ba ka se o fe tsona o di kgopele ba tla o fa tsona a kere so ba o botsa ba re le ge e le gore ka kgotsa le o na le business o se ka ke limita wa emagana mo e leng gona a kere le ka some other things go na le tšengwe tse le gore o ka expanda business ya go ka tsela tše di itseng a kere motlho mongwe o na le spaza shop ka mo gae ene kgotse lo mangelo ya gago ba nyaka gore o be le ntho ngwe apo ka itirago motlhong ba bontšha lehumo le lengwe ape le le gore ba nyaka gore o le dire motlhong ba phela ba o phela o lora di-room e na le di-room jalo le jalo gore a receive tšhelete o nyake stan o dire di-room tšeoe and then o bereke ka mokgwa dimo ba nyakang ka gona o se ka kgotsa o itshepile sephatsa se sela fela itshepe se seng gape ka nako ba ka o bontšha ba phela ba bontšha dikgomo dipudi dinku, bjalo le bjalo. Ya ba ntho la gore ka nako nngwe bokgotši le ba nyaka gore o be le lefa le le rotla le rua a kere so ke dilo tše le wena o swantše o tsebe gore okay badimo ba ka ba nyaka so gore gore let me do this a kere o gopole gore dilo tše we dipono tšeo di ka tla ka tsela ya toro di ka tla ka tsela ya vision di ka tla ka yona intuition ke ka mokgwa tla ba bolela le wena ka gona a kere ke gore ba go bontšha gore ge ba bolela ba re mo go wena ba re dilo di kore gore o fihlelele mo santse o fihle gona go tlo thatafala pele ga ona ntho e le gore tlo tla easy mo go wena ka ra bophelo nto ngwe le ngwe tlo e šomela ene wa e šomela ka thata ga ona lehumo la le le gore le tlo no tla o dutše fase ba ba bang rata go betšha dilotho wa kgotsa le gore phela re betšha every day every week ga re wine ga re reng a kere so ya bontšha gore o ra gore wena lehumo la gago le ka sele through dilo tšoe le tla tla ka tsela e itseng Ee, a ke re gore o se tope go betšha. Tšwela pele ka go betšha. A ke re ge o betšha ka mehla, dia thapelonyana, bolaele badimo ba gago, o ba kgopele ba blesse tšona dinomoro tše le gore di tlile ka mo tlhogong ya gago, goba ba kgopele dinomoro and then o fetše o robale and then go tsoga tše le gore di tla tla mo go wena and then o tlo no di betšha botse wa fetša wa di rapediša. Ka nna matšatši lotho e tla tshwara ke wena ke ka mokgwa o berekang ka one kore ba go botsa ba re nto ngwe nong ka ra bophelo wena o tlo e šomela a gona lehumo le lo le tla tla motho a dutše fase a go kgonagale ba bolela ba re wena ntho o swantse go ithuta yona ko dira go tšea di-decisions o swantse go thute go tšea di-decisions ka nako e ntšhi go tšele gore o phela o tšea the wrong decisions akere so ke thute gore ka motlha o tšee the right decisions o tlo tseba jwang gore decisions tse o di tšeang ke tše di-right or ke tše di-wrong na akere

and then o tlo theeletša yona intuition o tlo theeletša gape le di-thoughts mara o thoma ka intuition pele intuition a e tla go botsa gore na o swanetše o direng ka mehla make the right decision o tse gore ka ra bophelo one wrong decision e kgona go affecta future ya gago e affecta bophelo ba gago e affecta le maphelo a bana ba gago e affecta le your coming generation ba buša ba re mo go wena ba re ee ke mafelo a beke a kere connector le your soul connected to yourself a kere honor your inner knowing o se ka kgotse le gore o nyatša ge mangelo ya go ba bolela le wena ge ba etla wena through the intuition ba botša something wena wa nyatša intuition bagašo e simple and ebile e boleta and ebile e a whispera ka nako ngwe ka no se ikwe go se cleansed and ka nako ngwe le o le cleansed o ka no ikwa wa e ignora o kgona gore o dutse o dira se sengwe E tlele, e tšwe go wena, e tle go wena intuition e go botše gore ga se o dire one two three. Goba tsebe yela e thome go lla, o kwe molodinyana ka mo tsebeng. Immediately ge e seno lla, intuition e go botše gore sepela o dira one two three, sepela o o bolela le badimo, sepela o fa badimo bao meetse, sepela o o rapela, dira some one two three. goba emelela o yo o fiela kae kae ke ka mokgwa e lego e bula le wena intuition ya gago gore ke nthela gore badimo ba nyaka gore stopa ntho o e dirang o re before o e dira tsa mo dira se pele o kgone o dira sowe ba tseba gore na wa e ba bolela so ba tseba gore na ba o protecta from eng goba ke eng e letse ba nyaka go tliša ka raphelo wa tse di botse that is why ba re tsa mo thoma ka kua pele before di ya ka moo so ka kgotelo ba ba ignora wena o thoma o ba theeletše o tšwela pele ka yona ntho e nna bego o e dira ga o- ga o- ga o- ga o followe di-instructions tša badimo then o tlo kgwetša e le gore ge o fetša fela tšatši la gona e le ba tšatši lela o se be gabotse ka sepitinyana o setse o kwatile ka sepitinyana dilo tša ga di sepele gabotse mabaka a ditšhelete ga a sa sepela gabotse and then ba sa tšwela pele ba sa bolela le wena ka the ace of cups in reversal the night of ones in reversal The Hanged Man in Reversal le The Seer. The Seer a re see beyond the current situation okay the reason why ba fa mele tšela ke šetše ke boletše ka yone e la mathomo lebaka ke leke a kere ge o ka se dire ka mokgwa ba re dira ka gona a kere lebaka ke leke ke o kala gore ba bolela ba re um go na le dimpho tša tše le gore di a tswalelega goba di tswalelegile di-creative ideas ga di tle mo go wena o rile tu ga o kgone go bona selo Maybe ditoro di ba gona ebile goba ebile wa di lebala goba thotha ebile a di be gona di blessings ha di tle ga ona di invitation tšo tla go di hwetša weekend eke a ke re jwalo le jwalo ke ntho ba bolelang ka yona ene ba buša ba re when coming to dilo tša mešomo le gona mabati a ka se bulega ma gona mabati e le gore a tswalelegile so go ra gore emiša tlhogo dira se sengwe check-a gore na mo mmeleng wa gago o gabotse na a kere ene ba bolela gape ba re Bothata kore o busy too much. Ga o na nako ela ya gore o kore o dule o noši o ke theeletše. Ga o na nako yeo, ga o na nako ela gore wena o connect-e le manyoloi a gago. Maybe wa kgotša le gore le go phasa gona o swanetše o ba phasetša mola ke ntho ela o di ya ka sepiti-sepiti. Eish re ke dio di ya ke fetše. Le thapelo eno ba ela gore eish no re ke no rapela ke fetše. No, o a rapela ka sepitipiti wena wa fetša. Ga o rapele with your soul. Thapelo tša ga di fihle mo di santše di fihle gona. O bolela le badimo bao ka sepitipiti. Ga o bolele le bona with your soul. Then go bolela le bona mola go no tshwana le go se o dire selo ebile go ya ka bona wa ba roga o pholela ke motho e le re bile a sa dire selo a kere ba re o busy too much so o ra gore ye ke nako e la gore le ka go ke humana Leka go dula fase o ke kwešiše gore o kgone go kry-a direction yeo ba bolelang ka yona, o sepele at the right direction ye e le gore ba sepela le wena ka yona. Ba sepela le wena ka direction e leng gore goba tsela e le gore e tletše ka kganya, ba go tshwere ka letsogo mara wena ga o e bone ka baka la dilo tše e le gore di a go distractor ka gare ga bophelo tše e le gore wena o busy ka tšona. Then wena letsogo le la gago le la le sa kgona go fihla go badimo ba gago, o feletša o di yang? wa, wa, kore o sort of wa fifala o ba blind a kere le matlho a bulegile wa fifala o feletša o tša the wrong direction direction e le gore goba tsela e le gore e tletše ka ka lefifi fela then that is why ba re ona your inner knowing ba theeletše and then ba buša ba re see beyond the current situation go le wena motho matlho wa santša bulege le go pontše mahlo third eye o santse o bulege everyone na le third eye whether na le spiritual gift or not third eye o santse o bulege o bone dilo tse e leng gore kore on the surface ga di bonagale o di bone from the other side o di bone from all angles ke ka mokgwa e le o santse o di bone ka gona nako ngwe le di-blessings tsa di tlatla wa se di bone because matlho a wa tswalelegile batho ba bampe ba tlatla ka raphelo ba gago batho ba go loya ba e le gore ba tlela mo go wena ba tlela go dira lo tse dimpe wa se ba bone batho ba uwe ka boka la gore matlho a gago a tswalelegile ga se a bulege mara go ka kgotse le gore matlho a gago a bulegile a kere matlho a semoya a bulegile then le ge motho la a etla ka ra pholo ba gagwe immediately badimo bao ba go botša ka yona intuition gore be careful wa seleka nampile immediately wa tsa gore tshwanetse o kgaogane le yena ka nako mangelo a gago ba no go botša gore go so mara ba se botse gore o direng Obviously le wena o swantše o kwešiše goba o be bohlale. Ge ba botša gore motho o a seleka, then why o ntše o sa tšwela pele le yena? Why o ntše o sa le tšhomi ya gage? Why o ntše o sa mo šetše ka morago? Why o ntše o sa etelana le yena? Nkane o ntše o ntše o araba dikhole tša gagane tša go founela mara o ntše o tseba gore ba o botše gore o a seleka. Why o exchange tšhelete le yena ka ka la gore ba botše gore o a seleka? A na ga o na letswalo la gore motho a ka tša tšhelete la e bereka na? Motho a ka, a, a, a ka tswalela di-blessings tša gago ka yona ntho enela mo fileng yona na goba a o fileng yona na so go na le tše dingwe tše le ba ka go botša tšona go na le tše le ba ka se go botše tšona badimo ba ba nyaka go spoon fooder spoon, uh, spoon feeder sorry a ba nyaka go spoon feeder ga se wena le seya

Ke yona reading ya rena ya this weekend. Okay, dilo tša bohlokwa ka ra reading eke ba re ema ka maoto and then o nyake di-greener pastures o se ka ba comfortable mo o leng gona a kere and then dilo tsela di o distractang ga o gana le tšona ka baka la gore mafeletso di o dira gore wena o tšee the wrong decisions so weekend e a e be weekend e le gore wena o ka se ema eme o tla leka go nna stele mohlho mongwe wa kerekeng goba mohlho mongwe o rapela ka mogae O connecta spiritually le mangwelwe a gago le Modimo, ebile o tlo connecta spiritually gape le badimo ba gago. Akere o be le nako e lana gore o no dula maybe an hour, two hours goba mohlomongwe the whole day o dutše o nnoši ka mo ntlong ka moke le o ka kgotša le gore fela o mixa batho ba family mara nako ngwe o dula o e teng ebile ba se ba bolela ka yona ntho ke ya eh, connect, connecting to your soul ke nako e le leng gore ntho tshwana le um Social media wa emanyana ka yona for some few hours. TV wa emanyana ka yona for some few hours. Ntho o ka e dirang mohlomong ka nola eta radio o theletše koša tše di itseng goba through music whatever o iletšang ka music wa gago goba phone ya gago o letša music o moitseng o e le gore o connecta le badimo ba gago goba o connecta le mangwele a gago e tla ba music wa kereke and then wa ba nako le gore wa tima moo jale o no dula fela wa no kgomola wa re tu wa theletša your breathing Jwalo le jwalo go ntše o hema. Go dira seo o tla bontše o liatile kere se tšhweu for protection, e go tlišetše le yona kganya gore o kgone connecta to your soul. Go dira soe and then o dira gore go seka wa ba gwa tla menagano e mentšhi ka mo monanong wa gago wa intšha menagano e le mentšhintšhi e le le gore ya o distract e le le gore e, e, ke gore ge badimo ba e tla ba le ka go bolela le wena e dirang e, e, e, e, e, e thibela mantšu a la badimo gore wena o seke wa kwa mantšu a badimo o opile gore negative energies di, di, di kgona go manipulator monano wa motho di kgona go tsena ka ra monano wa gago ge badimo ba ba etla ba re ba bolela le wena goba mangele ba re ba bolela le wena di dirang di a stopa gore o se ka ba bakwa ko di thoma ba busy kore o swantse o theletše mola di a o distractor di o dira gore o nagane ka something else o nagane ka mokgwetsi yago o nagane ka o ya kae kae ke ntho e le gore di a e dira so ba re tša nako e key o clear your mind and then o ntse o tlo connecta And then o kgone go go theeletša s- lentšu le le tla tlang ka ra intuition ya gago le le ka se tle immediately ntho ke ntho e le gore exercise e le gore o swanetše o fela o e dira kgafetša kgafetša and then ge ntše re practice spirituality ra se practice go ntse o practice mafeleletšong le dimpho tša gago tša semoya di a bulega di-class tše o nago le tšona di a bulega o ra gore ge e le gore bo plana go ya somewhere You can take he ka baphathing, menateng, jwalo le jwalo. Then the answer is no. O se ke wa ya mowe. Ge e le gore o be o plana o kopana le motho mme bosatse o kopana le motho bona ka re wa mo rata gomme ebile o be o setse o plana gore o ka e kopana le yena over the weekend the answer is a no a se good idea ebile ga se letšatši le le right le ye ke be ke ya gore o connecte le mangelo a gago o kopane le bona, o bolele le bona, o kwe melaetša ya bona. Ke yona reading ya rena ya beke yona ye. Ke a le leboga, a re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke a leboga.